a va kha va a hi ri ku lovoleni a ku na papa yin'wana mi ta yi volowo hi kha hi ya kha hi ya a yi twisisi malume yin'wana laha ya sisi yin'wana yo i a va kha va ku tisa hi lava homu xi ku homu va ha lava homu na sweswi va ha ku sungula loko va ku homu sweswi rixaka lerin'wanyana so mo ni mi nyika background before wa mo ni mi nyika background va nge se va nge se fika so what they have tried to do namuntlha i ku lava ku zama ku lava ku um imitator mucato wa xi wa xintu ka rixaka ra xitsonga na maxhosa eh ha swi tiva ku masiku lama se hayi vo dj jep va tikuma kha va teka kwahalaya eh vo maxhoseni so a va zama ku lava ku dyondzisa tixaka letimbirhi ku matsonga ma ma inanisa ku yini i think the, the second part i ya matsonga leyi i ya maxhosa leyi ha ku heta ku hi vona eh swi hambane kule ngopfu na swa matsonga a ku yela nchumu eh so hi ta vitana A representative ya lava a va representa hala maxhoseni va ta hi byela ku why ku hume tihomu to ringana six Oh, six, eight. va nge se humesa lovola Eh, Nelo- sir, you nelo can come xeweta in. ntsena. Eh, i don't wanna try and spell your name ne mi nga swi- mi nga zama

ne maxosa va khamba Okay. Oh, okay no eh hi ta za hi ta hi ta hlangana futhi hi moya ya vona leswi humelelaka halaya ku va n'wi khapa njhani va ku te All right. Thank you.

na byi dye juu ngopfu byi- byi tlhari ngopfu ka lebyi nga byi vola byo tala byi mbala na vigilazana okay vosvoka i tintlhari allright um rolo na mani lalwani Ah, vulavula na vukosi mavasa deputy chairperson ya khomanani vatsonga deputy chairperson Yeah. wow wow a ni mhlema mc ya mi lidara musi ha sweswa swa kwalaya na kwalaya se hi ku ya hi ku vona ka n'wina ni mi twa nga ri event yi fambe kahle ya ah, Hi languta leswi a swi ri ku humeleleni weather na ku venue leyi ve ya ti-last minute ni twa ingaku ya event yi ve yi famba kahle. Okay okay okay then ku na swin'wana leswi a mi ta navela ku maybe a fa hi endli better leswi. Ah just coordination la yi ri kona mara na gcina ni swi twisisa cause i swilo swa culture swin'wana a hi swi tivi ngopfu maendlelo na ku loko mi kha mi swi act-a out mi ri hava ti-props. na swo na ti-resources swi dlina swi nga ha endli so leswi swi nga xiswona natural so i think uh, for next time just ku hi kuma venue ya kahle yi nyikaka allowance ya space but the rest was perfect Alright. Yeah, my, from my side, me, I said perfect. Yeah. That's, that's what the comic swi endliwe hi mani vo tlhariha na swi na swi na xikolo xikarhi lexi loko ku ri madivani lama ma ti-subject leti hi nga ta hi nga ti voni a ku ta ku lwiwini ya ya ya mara mi lava ku va vutisa laha hi meste um ka swilo leswi a mi swi endla lawani vanhu vo volunteer-a ku mi lava ku cata na loyi or mi ni ta cata na loyi or mo hlawula n'wini Uh, so leswi hi nga swi endla cause vanhu va chava matihlo ma vanhu yo pfula ku loko ke ni wa navela ku va loyi a cataku you can just use this link inana and then out of that link yo kuma ku a ah, vanhu van'we van'we from either side so swi vhe swi hi olovisela
swi vula kumbe i sesulu ya nga senda na xerisa xi nga senda va lavana
mara a ku na ku khechakecha nyana hae hae hayi va loko vhiki leri sungula hi tshame hansi na vona hi hlamuselana ku swi leswi timhaka to ta hi lava ku twa switori a ndzhaku ka sweswo then ka ka xi leswi hinkwaswo ne um hi ku ya hi mina leswi nge swi swona I feel like eh, i i heritage month and then I feel like i- a ku ri ndlela yo ku dyondziwa hi tiva ku ku na malovolelo ni swi endlisiwa ku yini because a ku na sesi lava va ri ku hlayeni ku ri okay loko va va ka kun'wana va vuli leswi na leswi na leswi na leswi na- ka n'wina a ku ri timhaka ta acting or a ku ri timhaka ta ku ri hi lava ku embrace culture ya hina Ah, ngopfungopfu a ku ri timhaka to embrace culture mara a hi twisisa ku laniwa ku ta ku ri na vanhu va hambanahambana se hi ta na idea ya narrator ku a hlamusela ku ri sweswi ku humelela yini ku humelela na- yini Na xin'wana i ku loko mo swi languta kahle culture ndhavuko wa hina wu va wu kha wu advance loko malembe ma kha maendlelo ma swilo as much as a yi suki ka leswi swilo swi endlisiwaka swona mara ni twa ingaku loko malembe ma kha ma ya swi ya swi kha swi advance maendlelo and na kwala hi ringeteni ku swi embrace-a swin'wana na swin'wana cause ni twa ingaku na swo tala leswi hi nga swi endla i swilo swa masiku lama leswi hi nga hi nga develop-a hi fika ka swona tanihi xintu it's not like. leswa swintshwa swo khale ka khaleni ya and the hinkwaswo ndzi za swona i believe ku ri swi ri ku na ti-research ti nga endliwa hi pela laha hi le veta le mukopani what what
ya ko vhiki leri taka mi la ku hi tsonisa swilo
no okay. no no problem eh hi khense swinene mr mfosne thank you so much for joining hi ta vonana nakambe ha vuya ni ri e hayi mi kwale emubukeleni redi hi le ku va byeleni vanhu hinkwaswo tshamisekeni se loko mi vuya vhiki leri taku swi ta va swi swi tshamisekeni swi

eh mavhiki nyana ndhawu ai sunguleni la minjhani bro eh,
kambe mi mi mi chairperson how don't chairperson na sivona swi mtale ngopfu like se mina mi lava beta mi nghena mi kuma mani a va hi byeli ku hi vo mani
mina ni chavalala muchaveleri visi muchaveleri hmm. ah, ni outgoing chairperson ya vet commandant vatsonga lava va ri kona laha i deputy chairperson outgoing deputy chairperson and the incoming chairperson ya khomana ni vatsonga se mi mi mi huma hi ku swo la ku mi ma swi lava ku huma kumbe mi huma hi ku i xiyimo xi nga humesa a mi ta tlhe mi tlhelela na ku vula ntiyiso ni huma hi ku i khale khin server under bene ya khomanani mavo and then no twa hi nga ri ku ku- for mina ku ni kula in terms of the leadership skills ni fane ni cinca ni huma and ni- ni phesuwara swin'wana outside khomanani ni nga toloveli ku tshama ndhawu yin'we hi ku awu ni ta endapa ni va ni ta- ni ta gina ni va comfortable too comfortable okay mara swi vula ku next year if mi ta ma ha ri kona la xikolweni a lava ku vutisa ku ma ha ri kona kumbe njhani Laha if ni mi ta kona. ma ha ri kona mi ta va mi ri ma ha ri kona a khomanana as a member as a member yes.
oh okay okay okay all right ni byeleni laha mester loko mi kha mi negotiate laya mi twi va mi pandzisa nhloko or mi twi swi ri normal hi ku vona ka n'wina ku mi nga mi ya teka ka rixaka leri a hi nge swi vuli moyeni vanhu va nga ta va discouraged mi titwisi ku yini loko mi kha mi negotiate swi endlisa leswi nga endlisa swona laha ah!
me ni nge lunghi ku vula ntiyiso me ni nge lunghi a mi nga chava ku vulavulani ku mi nge lunghi kwihi ni nge lunghi ni vula rixaka amathondzeni hayi ni nge lunghi handle ka before hi fika ka timhaka ta malovolo vona vanhu lava va sasekini na n'wi mi swi voni ne mm. mara eyi tinhloko ta tshika ayi a ni yi lavi drama liyani xikolo xa ni tika already Eh, a ni yi lavi mara hi ku hinkwenu mi ma ti-intellectual a swi nge fambisani kahle swi va kahle swi va easy mi tshama u vo mujolo wa ti-intellectual wu famba
Eh, guys, we are not responsible for Se- any comment se- leyi va hi vulavula ku laha se la- hi maXhosa. Hina- swi vula ku hina hi kota ku koka malembe yi vula ku hi timbara swilo
Loko wo za u va u ri ka relationship u koka ma 8 9 years i do i do dyondzangi la xikarhi la hina kahle kahle hi ku hi swa boha hi hi vonana kwala vet hi ri ti-intellectual ho gina hi tiyiselana mara a swi tali ku ndla swona mara mi tiyisela njhani majola a
mi ni ta ku yini a ni hi nge humi i ya i ya swi ndla a handle i fane i na- na- na ti-type. va nga mi tikiseni swi ta ku vanhu vo tlharha ngopfu a va- a va joli se it's fine mara hi ku ya hi mara hi ku ya hi siku ra Swi la ku today ma- swi la ku ma ni tlariha ngopfu ke Ah!
mara hi ku ya hi siku ra today mi titwa ri ri njhani siku ra namuntlha honestly tanihi chairperson a na ku hemba loko a ni a ni ri part ya leswi swa ti-performing act yeah a ni na the goose bumps at the same time hey, a ni swi laha no rila i'm a, ni munhu wa emotional ngopfu mm. and seeing ku ri hi sorry ni pfa ni nghenisana xinghezi i'm trying so hard not to not to speak in english but anyways i was saying ku ri We've put so much work into making this event a success, man. Mm. So seeing this, everything that we planned coming to fruition, hey, na fan rila kahle kahle mara honestly sweswi bro ah eh phela swilo leswi ya vona na hi crash mara mara ku vula ntiyiso it was a beautiful event and ku va Ti ti leadership ta ti society letimbirhi ti kotile ku ku humelerisa event leyiwa na I'm I'm hey I'm very emotional to say the least and I really wish ku na lava ta ha ku va leadership va nga continue this relationship hi nga yi hi nga kota ku yi endla na matlhosa ma twisisa yeah yeah you did very well because um as mi kha mi huma mi kote ku hlanganisa tinxaka timbirhi mi kotini na ku ku va na podcast yi taka mi yi pfumela phela ni believe ku loko a mi nga a mi aling a yi ta yi nga ri kona laniwani so Ah, na- na swi vona ku loko mi kurisa vatsonga a mi kurisi vatsonga ta na vet Yes, mi kurisa outside. vatsonga na le handle Yes, yes. matwisisi because hina hi nghene a makwarela hi a tivet makwarela tivet but ni ku hayi vatsonga hi vona va kha va endla so na hina ni eze xangani gang ha khensa swinene ni if ku na swin'wana nkarhi lowu taku taku mi va byela mi ku hayi ku na un'wana tshama hlangana na vona a va nani mara marito mo hetelela mina taku Uh, uh, before Lamar do it, Lela, ne? Okay. Uh, let me just say this to Shangan gang on behalf of the exec because Vairambini earlier this year ka

mitini and everything and hi tshemba ku ha ta tirha swin'we ku ya mahlweni ma twisisa marito yo hetelela marito yo hetelela the last few words that i want to say i ku um as as youth ya vatsonga we should continue embracing and celebrating our heritage and our roots hi tsundzuka laha hi sukaka kona ma twisisa hi suka me ni suka giyani huma ka khala ni tala vats ivi mi kuma ku se a na ha koti no vulavula Xitsonga ni nga katsangi xilungu but spaces like this swi ni tsundzuxa kaya ma twisisa swi ni tsundzuxa laha ni sukaka kona ku ni nga ni nga nwiwi hi ti culture ya valungu ni nga nwiwi hi culture ya la joni so ka vantshwa hinkwavo lava nga ku voneni lava nga na va hinkwavo ku nga ri vantshwa ku ri vanhu hinkwavo va xakaxaka hi ku hambanahambana ngopfungopfu Vatsonga. a yi yeni mahlweni hi tlakusa e i tribe ya hina na hinkwaswo leswi swi fambisanaka na culture hi ku eyi hi tsan'wiwe ngopfu laha handle so loko hi endla swa so va kota ku hi recognize so with that being said inkomu ya ya ya va nga khakhala ka khakhala ni ehansi ni le ka gawula i ndhawu leyi loko u ya ni wa swi twa ku laha xitsonga xa ha ri kona timakhwaya hi laha ku sukuna ka gawula so na hina ni as development ya gaza

School of Management. Maswan, hi vule ku swikandza swa science a swi kona. Swin'wana swa science. Hi vule Eh, ku biha swa pfuna ni. I'm not beer. Mara va tlhariha.
Va byi vona. Hi ku phungela. He hi vona a ri stejini ni. Hikuva lava va venge va kha va endla human resort. Moma ku kaya va ri. Eh, ka ngoma. ka ngove eh eya hi tsiki kwalano okay right it's fine se e, e, e malume n'we mi yo chuza ku mi la kokela tlhelo la i bagulu a malume papa hulu eh, eh. oh, a ko va a ko va swa stage e ni vula swo kwala stage eh. loko ma ri heza mi yo mi la ku va le dia jo jo kokela tlhelo no kahle kahle a va te ku tona kokela tlhelo eh A ni nga ri ka kasi, a vo kokela tlhelo hi lowu. Eyi, va komba n'wini.
Va komba mina, mi endle nchumu. He bro. A swa mi fanela.
Mi nga tipolotiki, ma nghena tipolotiki la Cambus? Ya. A hi hli ku mi hlamula. Loko swo va tipolotiki yi le ko kala tlhelo. Eyi, hi to hi nga wisi ku vandla rihi mara. Mara a swi ri njhani ku va mi kha mi act-a laya? A swi ri kahle, a swi ri kahle swona. A ko pfa ku vona ku chuhanyana, no a ku nga ri organization a yi nga, a yi nga hlanganahlangani swona mara.

mi titwi njhani hi leswi a swi humelela laha namuntlha hi leswi a swi ndleka laha namuntlha swi swin'wana swa xiyimo xa le henhla ngopfu mm. eh, kota ku dyondza swa mindhavuko ya van'wani na vo va dyondza swa hina tanihi mm. vatsonga mavona mm, na ku um
hina van'wana swi hi teka out of our comfort zone mavo hi kota ku va ka space xa open la ku nga na vanhu ta vona experience yin'wana kahle no mara ma vona va yisala vo lungha hi ndlela leyi ku tshova timbili vanhwanyani lama xikolweni lama so
yi lunghi ngoma a ti lunghangi na ti tiva leti vanhu va va tlhe va puretela so i mani yi vutisa laha loko mi ta va mi Mi vone leswi a swi humelela laha loko mi kha mi ya lovolela muzala hi ku navela ka vun'wini bya mapela mi twa nga ku mi nga mi ya lovola hala hayi a ni nge ah, why
um va sasekile musi e va sasekile mara a ndzi tshama ni swi hleketa hi ku teka mikhosa mavo e eh. a la u ta ka gaza n'wini a mi ni ti lavela mavheta

a nge ngheni kanana no no Okay. ah, no kasi i- ku- the way mi vulavula ku hi kona ntiyiso ha kona i n'wi yuze mi ya mahlweni yoluya loko se u fike nkarhi mi ta teka mvhende lomu lava ku yena inkomu hayi swikandla swa sayense wa swi vona leswi Ah.
Hayi. Eh, xa-

mi ni pfuna hi mihleketo ne hayi ma tiva na Thank you, Dako, malume. malume Sure.
mi njhani na minjhani vanhu
hi le ku xiyoteni ka n'wina zwi mi njhani n'wina hi pfukile minjhani vanhu Eh, a mi cati hi reject leyi na mi tiva ku hi content leyo cata mi kha mi kandza ku cata lunghanga a mi kahle
Even ka ti-text eh, ya rhumiwa na the community mara before ya mahlweni a va byeli vanhu ku hi vo mani ya Eh, Eh, real name eh, a ni ku hi vito
a ni ku n'wi real name
no vito i, i, i chester okay eh, chester wakahlungwana so eh, rastabiri nthe hi chomi a ku ri ku 2009 2008 why va n'wi stabi a ni swi tivi ku mfa luyani i ri twe ku vito leri a hlangana na hi Che- a ku chester beri okay Eh, loko a ni vitana hamba ku chester beri se a na mehe ni gina se ni tolovela ni kuma ku laha tikweni se va ni vitana as a chestaberi se ni swi vona ku ri leyini se mehe ni ri tsemakanya ni ku staberi mm. e se staberi leyi yi sukela ka chester mm. master a ni va voka tiktok mara ku hi close mina ni nga swi tivi hi hlangana vo hakatima hi ku dobori mara sifana a wu mi kalela mi titwi njhani namuntlha loko mi tivetse mi mi mi like loko mi vona swilo hinkwaswo swi ku endleke namuntlha la vhele Eh, eh, ni twe ni twe swa ku ni tsake ngopfu ni twa swi ni tsakisile ku tikuma ni ve phati ya leswa even though a ni nga swi tivi na mhaka yo fana lewa Yeah. mara ku va ni kume ni humelerini a ni twa ni khomeka kahle ngopfu na ku vona vatsonga va ka hina va ri hi ndlela leyiwani hi ku na tolo a ni ri ka yin'wana la brixton na yona yi fambe kahle hi fike hi cina kwalaho a ni ri rin'wana wa- wa- wa- wa vabi va nenge okay se loko ntlha ni taka leyi namuntlha no tiva ku lembe leri ra ku va ra mina se na- na tolama ri ku dyeni

vutlhari xi lehe vutlhari a wu dyondza vet u na vutlhari swa boha ta laha ni vutlhari
na vutlhari xi langi from kwini
ka minga vafana malume malume wa mina vhela
it's fine E, e, e, namuntlha ni vone mi ri laya a mi a mi ri ku ekuteni kumbe a mo tihlaya xiphato n'wini a mi nga weli ka phat ka cast a no hlaya xiphato and then ku va ni wela ka cast je va vana va ni kuchena a hi kuchineni mara kungukulu a ni hlaya xiphato okay i sesi lava vo hlaya xiphato kambe ri mani masingi i masingita ni uma hala ka mina u huma ka matiyana o mara hi swa tirini se swiphati leswiwani mo- mo- mo- mo dyondzisa ngopfu xikolo xa hala ka mbingu minje phe hala ka hina ku hala dingwe ya a ma swi rhandi kumbe Sorry, xikolo mo nga sis. xi rhandi hi n'wina mihla xiphato lexa xa namuntlha ya nambara ta n'we mi nyika producer la hi ri hi- hi fane hi va va endlele swin'wana ya
so mi titlinjhe namuntlha hi vhende namuntlha Event ya namuntlha a yi ri kahle swinene ni titwe ni tsakile swinene mhaka hi koti ni hi kotile ku vona ku ti-culture loko ti tekana ti endlisa ku yini a ni nge swi tivi ku maxhosa ma endlisa ku yini loko ma ri karhi ma va ma kha ma tekana na matsonga nkarhi wun'wani na swa xitsonga hi ku la ku la ku endliwaku timhaka ta negotiation swa mulovolo a hi ngheni a hi swi tino swi endlisiwa ku yini mara namuntlha kotile ku swi vona hi mahlo ku ri swi fambisa ku yini so a swi ri kahle ngopfu ni twa ni tsakile swinene christian leya n'wini se mi nga swi tsakela ku tekiwa hi mxhosa ke kumbe wa tinxaka rin'wana mi ya kweni ndhevele ni nga tsakela ku tekiwa hi rixaka rin'wana ku nga ri ngopfungopfu va maxhosa mara hi tinxaka tin'wana ni nga swi tsakela a ni swi tsakeli ngopfu ku te ku hi mutsonga ma vona Ah, ku hava Mutsonga a swi tsakelaka, swi ya le. kumba swinene so no lawani va ri va lava ku va ri matsonga va malavi for the first time le va swi lava le le va ri va lava ku halava haka timbi lebyin'wana why mo hlangana va va singombilo ne

I choice ya n'wina ya vuhakatimba bya kwe le handle no a ha khensa ngopfu ne va mujoni thank you so much and then hi ta tlhela mi vona mi ta ka mi baji bela na na na next week mi ta mi nga ri kona mi ta mi ku hlayisa next week thursday thursday a ni swi tivi ku mi ta vo karhi munhu a ni hi va na titlasi swi komba ku hi oh, fane hi manyukuta loko ku ri ta va please mi manyukuta ni lava ku vona mi ta mi baji bela mi lava ku nghena n'wina ya
ni xi cini phemina phema swi tivi tinyiko ngo ana hi huma ndhawu yo mina n'wina ya so ha next week hi mina na n'wina hi ta ri ku cineni swin'we maxava ni va bukini hi xicini khensile sweswi Sweswo, va ta swa se- laveka. va ta se swi lunghi ngopfu yi lunghini Ya, wa vona- mi tsamana vo tlhari va va nga lunghangi mara phela a ku na leyo makarela ndla human a vo resource vona tikhamera na wa kuma ku heyi ya karhati yi fanele na Va vona swilo Eh, hi kombela mhananhwana hi kombe mhana jaha mo veka xikapani kwalaho ha a va ti na xona na bi i cold drink Ah, mhani wa ma- Chuha, mhani wa- kuchuha swa tikha- vona vona yi tshami njhani a leyi mutsonga leyi hupeka huma mahoro leyi eka magona before the way va nga tilondla kona ku rhanga ni tiva before vito la u rhanga ni tiva ku mi huma mi- mi huma kwihi kaya ka Bungeni.
a ya swi gubini ka xitachi Eyi, kanja, kanja.

Eh, mvito hi mina nsukumasiya nsukumasiya okay kusuka ka njhaka njhaka makhelani wa ka mdaka hala dj alright sesi ka leswi a swi humelela namuntlha mi mi titwi njhani hi swona a ni twa swi saseke ngopfu um a swi nga ri hi ndlela leyi a hi swi languterise xiswona um eh, ngopfungopfu hi mhaka ku a hi ti-preparations a ti nga basa ngopfu Hi mhaka ku a ni hi vana va xikolo vanhu a va va ri na ti-assignment loko i masiku mo rihesa van'we va ri na ti vanhu va lava ku submit-a vanhu va na ti-extra class se a ku ri na sweswiya swo a hi kotanga ku practice-a hi perfect-a kahle mara a swi saseke ku tlurisa leswi a hi swi languterise xiswona oho se ka role leyi a mi yi tlanga n'wini a ka ma mi ri mhani wa jaha mi mi titwe njhani loko jaha ra n'wina ri suka ka gaza rialumiya matloseni swi swi mi khome njhani a ni tivutisa ende mi tlhela mi ni byela ku makoti luya loko mi n'wi languti matsaka hi yena
a ni mi vona ni lani ri mara a ni kumbexani i ta teka ku na xensiwa ka ngovemara loko makota ya vona okay vulavulani a ku ri na sensi hana wa ka ngoveni a va rhandzana na buti Sesi a va no va hambanileni? No, a ni swi tivi. Se mo Mara sesi amukela. ene xa sweka. Se loyi a nga mi tshembi ku ta sweka ne? Ah, hi ta vona swi endla kwini mara ri ve huma kwala Eastern Cape hi fambisiwa. Eish. Mara question ya mapela hi leyi. N'wina mi ta swi lava ku tekiwa ka rixaka rin'wana? Mina? Eh, mina first. Ah, leyi fane yi ri na munhu wa le handle. Ah. Okay, Mara- mina munhu. aa aa mara a ni twa nga ri mara i ximara mina u ti nga rhanga mina mele kahle kahle hala mina u mokoni hala ya vula ku nene ka loko vanhu loko va za ku u lava ku nene ku vanhu lava a va hlamuseli endleka sweswi eh, a swi swi endleka va ku rani eh. loko hi ka hi interact na tinxaka tin'wana laha wa swi vona ku na cultural disconnect ku na swo tala leswi ma ku ri a hi fika hi nga hlangani ka swona swin'wana ka hina swi normal ka vona vanhu ho delela sweswo taniya se that cultural disconnect leyi va ku ri na yona yeah. can be quite a turn off i won't lie like loko munhu mi kha mi mi kha mi kumbexana ni kha interacta na munhu wa rimbewu lerin'wana mm. ivi ku va na ti-cultural disconnect kwalaya na kwalaya swi va turn off nyana mara ni twa nga ri i swilo leswi swa a swi bohi ku swi va a hindrance like swa i swo like culture wa dyondza tradition wa dyondza so even though swi nga teka nkarhi ku i dyondza hi ku hetiseka na ku va va ku amukela kwele ka ka rixaka leriya rin'wanyana i something sweswi swa ku va ti-obstacles tintsongo ti nga tlulekaka okay okay mara leyi ya ka malamulela

Uh, I don't think we know our culture that much. Okay. So I feel like if any dyondza ndhavuko wa hina cause leswi a hi swi ndla la hi swi ndla hi ti-last minute mm. hi ku vutisela kaya ku ri kambe loko u ndla so u fanele ku eh, hi rhange hi vutisela makaya so I feel like next time that's where we're supposed to fix hi prepare ka ha ri na nkarhi hi vutisela ka ha ri na nkarhi nga ti hi ti-last minute ku leswi a swi ndleka layi swin'wanyana a ku ri freestyle but Mi- Handle ka mi- swona. mi- mina munhu yes mina munhu Xivu- Yeah. i- i xivutiso xa tshungu I mu- i mu- i mu- i mu- i- i- i- i mu- wakagazi kumbe ya wakagazi
Eh, Se mara- okay. so mara mo kuma cho a yo ku na va ku hi mi vutisa ku a get awa mina munhu i munhu a ta ta mi vutisa ku mi nga tekiwa ka tinxaka tin'wana na handle ka ri- ti nga ri ta ka gaza yeah i would definitely ne a mi ta chuza ka e tribe
yes vara ku na munhu loyi a a mfutu a nga busy. kumba lani Hi swi vonile nkumbini. u vulani hi vito he matewu
okay okay no um ka ka va vo tala va fika va tala va ku a va na vanhu ya n'wina ni n'wina mi tshembekile hi pela a ku na di-intellectually da rhandza vakatimba ni Hotling, a ku ni na why u ku munhu va tshembekile Hi? va ta va na munhu a va jikajikana ni komba mi languta khamera leyi ya mixeweta munhu wan'we hi vito na xivongo ah.
ah, ah, vatswari va ta swi vona ka vatswari va na munhu
no thank you so much for joining me thank you so much okay so na all right uh, yeah okay all right uh.

Eh, munhu a ta ka n'wina xana munhu a ta ka n'wina fa ku "Eh, ku njhani ka va ku xata ka n'wina Eh, u nga va xata yona ku hinkwanya u titwa njhani eyi hayi no Ah, mara a ri na yona moja yo eyi authority leyi leya vo davhida bibeleni e cawa ke minjhani vona mnjhani hi pfukile e xewetani va mitlhe mabyeko hi n'wi mani eh minjhani
yeah ya va va va booking Yeah, no, hava va skin.
No, eh, namuntlha hi ri kwala vets kwalawani and then hi ta khensa na dj jepa ku va va hi joyinini Ah, ho va pharaketa pharaketa a va nga fiti ku va va ri laniwani but eh, va kokoke hi va tiyisa it's fine then eh, hi khensa maxava kwaleno he hi tile ku vuyeni ngopfu mani maxava Ah, hi hi vo- busy namuntlha. maxava hi vo va hi chelelaka na timali ku hi ta hi driver ene petrol ene swin'wana na vona ku swin'wana. maxava va busy ngopfu ngopfu leswi nga ri ko e yi va yi ri busy ngona mugobozi a nga ri kona why loko se va ka va swi vona eh, lava nga banga le kaya la Eh, va ku mi chelela va gasa boxa timali vona yi twisisa ni ku na ku hina dyela gezi ra copeta nyana.
copeta lava nga na ku dyela Lava na ku dyela, hi- a ya no ni gingiriki. twe ku mugobozi a ri tangi vets ri chaka chayivula vulavula xilungu xilungu Ah, mugobozi yo pfuka nampundzu i decide ku endla tipani tin'wana Ah, la a yi chaya xilungu hayi a yi chava xilungu vula swona a ku huhiwi la kusuka geyitini Ah, no
So no, I know. Uh, no, DJ can sing off. Yeah. Wabe fikile.
Yeah, Ame yeah.
next week. Next week first day 26 mm. half at eh, 7 o'clock hi ta va ri kwala vet again ku ta ku ri na xigaza ah, i gaza thursday lexi a xi ka ta xi ka xi endlaka laha ku ta va kha ku tika ngopfu hi ta va hi ri kwalawani um na varhangeri va hina mi nga chavi vo varhangeri va hina lawani um eh, maxava n'wi mi tshama ka mi chava ku na vanhu va vutisa ku kasi maxava hi loko ni posta n'wana

Hi mhaka n'wina ma hi fowadela yona ku mi kota ku wela ka vanhu lavaya hi nga ta na vona le ku dyeleni le a ku dyeni. Da since competition leyi sungula DJ Jepa va tlhe ndzhaka mina ma ta ku dya ne ku dyeni ha la. Ya ngwenya na next week ha vuya kwala ha to dya.
Hi ta va kha hi vuya. Mi nga va nyiketa ti contacts kwala hansi kwala ni ta to share ka competition ya WhatsApp na email. okay uh, contact number hi leyiwani yi ri 067 028 4755 mi nga zi mi nghena mi ku hayi hello mi xapu mi right i i nghena ni mhakeni mi nga zi mi vilela yi endleli swona na email yi kona at info at xangani gang co za ende mi nga tsali at leyi ni nga rhanga ni vula mi ri info at xangani gang co za nambara na ngetana kambe 067 028 4755